דאס צווייטע קאפיטל געפאטערט דעם חדר. אין יענע צייט האט שוין אבער מאטל נישט געהייסן מאטל מאזיק, און מאיר האט שוין מער נישט געהייסן מאיר קוואשא. דעם ערשטן האט מען גערופן מאטל בערצעס, און דעם אנדערן מאיר לייפצעס. זיי האבן חתונה געהאט ביידע אין איין חודש און פון איין שטאט. בערצי בערעשעס, אזוי האט מען גערופן מאטל שווער, האט געהאט א טאכטער א בת יחידה, זייער א שיין מיידל, האט ער איר געגעבן אפאר טויזנט רובעל נדן מיט א טשיקאווע חתן פון א שיין ארט, אפילו נישט קיין גרויסע לאנדן, דערפאר איז ער אבער אליין א מענטש, א קלוגע יונגאטש, א יונג מיט ביינער, א מענטש מיט א פיסק. מאטל'ס עלטערן זענען געווען געמיינע לייט, און האבן זיך קוים קוים דורכגעשלאגן דערמיט וואס דער פאטער איז געווען, ס'איז שווער צו זאגן וואס ער איז געווען, ער איז געווען איינער פון די געפאלענע נגידים און מיוחסים וואס פארנעמען תמיד דעם אויבן אן, סיי אין קלויז, סיי אויף א שמחה, און וואס אלע געדענקען אז זיי זענען אמאל געווען נגידים מיחוסים. מען לאזט זיי נישט אינגאנצן פאלן, זיי זאלן דארפן חלילה גיין איבער די הייזער, די שטאט שארט זיי צו יענע ברעקלעך וואס דארפן ממילא אראפפאלן. מען פרעגט ביי זיי אמאל אן עצה, און מען פארלאזט זיך אויף זיי מיט א בוררות, ווייל מען האלט זיי פאר קלוגע לייט, פאר קאפ מענטשן. מיט איינעם ווארט, זיי זענען דאס וואס ווערט אנגערופן די פיפטע ראד צום וואגן. אט אזעלכער איז געווען מאטל'ס פאטער אויך, און זיין מוטער האט געהאט א חוץ א פרנסה, א קליין א קלייטל א צעלניק, וואס נאר איין גאט ווייסט דעם אמת וואס פאר א סחורה דארט האט זיך געקענט געפונען, און ווי גרויס איז געווען די פדיון ביי איר, מחמת דער מאַרק געדענקט שױן נישט די צײַט, װען עס זאָל אַהין אַרײַנשמעקן אַ קונה, װאָס פֿלעגט זיך פֿון קלײטל נישט אַרױסטרעטן. דאָך פֿלעגט זי פֿון קלײטל זיך נישט אַרױסטרעטן און האָט אַזױ אַ צײַט מיט יאָרן פֿאַרבראַכט אָט דאָ אױפֿן ברעטבענקל, אַרױסקוקנדיק אױף אַ קונה, ביז די אױגן זענען איר אױסגעטריקנט געװאָרן. און איר אַמאָליק שיין געזיכט איז אײַנגעקנייטשט און אײַנגעשרומפּן געוואָרן אַזוי, אַז צו פֿערציק יאָר איז זי שוין געווען אַן אַלטע ייִדענע. געלעבט האָבן זיי אין גרויס דחקות, און אָפֿט מאָל איז נישט געווען אַפֿילו אויף אַ פּאָר, אויף אַ פּוד מעל. נאָר מאָטל געדענקט נישט, אַז זײַן פֿאָטער זאָל זײַן אַמאָל פֿאַרזאָרגט אדער ער זאל אכטן און קרעכצן אויף די ביטערע צייט ווי אנדערע קבצנים? אדרבה, דאס איז געווען א פרייליכע קבצן, אן אפגעפוצטער און א ריינער, אז ווען איר גיבט אויף אים א קוק וואלט איר זיך זיכער געמיינט אז עס ליגט ביי אים שווערע טויזנטער און קאסטן, מאָטל געדענקט ווי די מוטער פלעגט יאָ אַמאָל דערקיטשען דעם טאַטן וועגן דעם, וואָס מע זעט נישט קיין קונה אין די אויגן, פלעגט זי דער פאָטער אָפּשטופּן מיט אַ ווערטל. די מוטער אָבער האָט נישט געהאַלטן פון קיין ווערטלעך. פלעגט זי אים זאָגן, אַוואַדע ביי דיר איז אַלץ ווערטלעך, און מיר ווערן פאַרקילט אַלע געבליטן. אז איך נעם אויפן קאפ און טו א טראכט וואס וועט זיין מיט אונזערע מאטלען, ער וואקסט קיין עין הרע א בחור? עט! שטיסעריי! שלאגט זי איבער דעם פאטער, נארישקייטן, כ'לעבן מיט אונזער מאטל האב איך שוין דווקא קיין דאגה, אונזער מאטעלע וועט זיין א גביר, דו הערסט צו? ניין? אָט װעסטו זען, אַז ער װעט זײַן, אם ירצה שם, אַ גבֿיר. אַ יאָ, מאָטל? האַ? װאָס זאָגסטו עפּעס מכּוח דעם? דו װילסט זײַן אַ גבֿיר? נישט אַזױ איז דערצױגן געװאָרן מאיר קװאַשע. ער איז אױפֿגעװאַקסן דװקא אַ ראָסקאָש, מיט פֿאַרגעניגן. די נאטור האט אים ארויסגעלאזט אויף דער וועלט א היבשן, א געפאקטן, מיט א געזונטן מאגן און מיט גראבע ליפן, גלייך ווי זי האט געוואוסט פאראויס, אז אים וועט די מוטער פון קינדווייז אן כסדר שטאפן מיט פעטע קנישעס און קאנפעקטן, פייגן, ניס און באקסען. אז מען האט אים א כאפ געטאן אין חדר, האט מען ביי אים שטענדיג געפונען אנגעשטאפטע קעשענעס מיט עסן בארג, און מיר, זיינע חברים, פלעגן ארום אים אפלעקן א ביינדל, כאטש פון דער נאטור איז ער נישט געווען קיין גוטער, אדרבה, געווען איז ער דווקא א קארגער, נישט קיין פארגינער. נאר מיר האבן ביי אים תמיד גענומען מיט געוואלד, און דערצו נאך געשענקט אים אמאל עטליכע באכנצעס. אַזוי, אַז ער פֿלעגט זיך באַוואַשן מיט טרערן. וואָכנצעס, ס'הייסט, מ'האָט אים גוט אָנגעבאָכעט. ווי פֿיל מאָל פֿלעגט אַרײַנלויפֿן אין חדר אַרײַן זײַן מוטער, אַ גראָבע, שוואַרצע ייִדענע, און צושטעלן אונדז אַ בענקעלע צום רעדן. ווי אַזוי דאָס קינד מאיר קוואַשע קלאָגט זיך, נעבעך, אַז מע אָביוזשייעט אים. אז מען רייסט אויס ביים קינד דעם לעצטן ביסן פון מויל, אז דאס קינד איז נעבעך שטענדיג הונגעריג, ווי וויי און וואונד איז איר, און אוועקגייענדיג פלעגט זי אים איבערלאזן א גאנצע טארבע מיט געבראטענע פיפקעס, העלדזלעך, גארע קישקעס, קארענעם לעקעך, צוקערקעס, טארט, צוקער-לעקעך, וועלישע ניסלעך, באקסערן וכדומה. געווענליך האבן מיר אים שטארק מקנא געווען, און פלעגן זיך אן אים, פלעגן זיך אין אים נוקם זיין ווי מיר האבן נאר, ווי מיר האבן נאר געקענט, און שטענדיג אויפגעפארן אים, דעם טאטן, דעם בעל עגלה. מ'זאגט אז אמאל, שוין גאנץ לאנג, איז זיין פאטער געווען א בעל עגלה. גאָט האָט אים באַקליגט און איז געװאָרן פֿון אַ בעל-עגלה אַ ליװעראַנט, אַ פֿערד-הענדלער, און פֿון דעמאָלט אָן איז ער אָנגעשטאָפּט מיט געלט װי אַ גױ. אַז ער האָט באַקומען געלט, האָט ער זיך אָנגעהױבן אײדלען, דהײַנו, געקױפֿט זיך אַן אָרט אין מזרח, שבת, שלישי אָדער שישי, נישט אַנדערש, באקליידט זיך אים דאס ווייב און קינדער ווי עס דארף צו זיין, אריינגעגעבן דריי רייניקייטן אין די בתי מדרשים אריין און ווי עס פאסט, געשענקט די שענסטע נדבה, און כאטש די בעל עגלה איז אים שטענדיג געלעגן אויפן פנים, דאך איז דאס ווארט בעל עגלה געווען פאר אים ערגער ווי געשמאט. זאגן אים הונדערט מאל גנב איז אים אסאך בעסער, איז אים אסאך איינגענעמער געווען ווי מען זאל אים אויפווארפן אז ער איז אמאל געווען א בעל עגלה. חיות נישט זעכער. און ווער שמועסט זיין ווייב, זי האט זיך נאך מער געאיידלט פון אים, זיין ווייב האט אים געשאטן מיט גאלד צוליב כבוד. בכדי זי זאל זיין לייטן גלייך אירע קינדער האט זי אפגעגעבן צו די גרעסטע מלמדים פון שטאט. אויף שבת האט זי גענומען צען ארעמעלייט מיטאמאל. אלע געבייטעס זענען געווען אירע איבערגעגעבענע אויף תמיד און האבן זי געהויבן אויף דריקות. שידוכים האט זי געוואלט טאן נאר מיט די גרעסטע מיוחסים, און האט געצאלט אסאך געלט פאר שניר מיט איידעמעס, נישט אזוי צוליב די שניר מיט די איידעמעס, ווי צוליב די מחותנים מיט די מחותנת'טעס, אז זי האט חתונה געמאכט א קינד, האט זיך די חתונה געלאזט הערן גאנץ ווייט. יעצט קענט איר אייך שוין אליין פארשטעלן ווי גליקליך זי איז געווען אז זי האט א שידוך געטון מיט רבי לייבצע ר' פנחס'לס

נאר ווייל ער קומט ארויס פון גוטע אידן און האט געהאט עטליכע שיינע טעכטער האט ער שוין קיין דאגות פרנסה נישט באדארפט האבן, מען פלעגט אים צוצאלן אין בייטל אריין. אז מאיר קוואשע איז געווארן זיין איידעם האט מען אים אפגעצאלט אחת ואחת טויזנט רענדלעך, און דערפאר וואס ער האט געהאלט דאס פאר פאלק קעסט אויף קעסט האט מען אים אחוץ געצאלט חודש געלט. זכות אבות דארפט איר וויסן איז נישט פון א קליינע זאכן. זיין איידעם אבער, מאיר קוואשער, אדער מאיר רב לייפציץ, האט זיך נישט געפילט אזוי גליקליך. אים האט אים שווער זכות נישט אזוי שטארק געווארעמט, ער האט פשוט געליטן הונגער און האט נישט געקענט סובל זיין די חסידישע פניות פונעם שווער, וואס פלעגט אים שטארק דרקיטשען ער זאל נעמען א אידיש ספר אין האנט אריין. אונזער מאיר קוואשע איז קוים פטור געווארן פונעם פינסטערן וויסטן חדר, און דא דערמאנט מען אים ווידער וועגן א אידישן ספר. זעלבסט פארשטענדליך אז ביי אט אזעלכע אומשטענדן האט דער איידעם נישט געקענט הויזן מיטן שווער, נישט געקענט זיין אין די זעלבע הויז מיטן שווער. זיי האבן זיך צעקריגט, צעפאטשט, און מאיר איז ארויס פון רב לייב צו פנחס'לס הויז אויף תמיד. מאיר איז נישט אנטלאפן אהיים צו זיינע עלטערן וועלכע האבן זיך אזוי געיחסט מיטן טייערן מחותן, ניין, ער האט זיך באזעצט אויף א קליינע צייט ביי זיין אלטן חבר ביי מאטל מאזיק וואס הייסט שוין היינט מאטל בערצעס.